Meniň burnum pelteli. Onluk çyra ýakylanda döreýän nep-ýagyň ysyny alýardy. Ol şeýle bir ýakymlydy welin, aňymy sämedip, meni melul edýärdi. Heý, beýle-de bir ýakymlylyk boljak eken-ow! diýenimi. duýman galdym. Men bu bolşa melul hem bolsam, töweregime göz aýlamaga gujur tapdym. Eger-de ýalňyşmaýan bolsam, Gyzylmyratdaky kepbämiziň Tör bolmaly. Kepbede öýüň ähli goşlaryny ejem pahyr şeýle irejeli edip goýupdyr welin, onuň içi häzirki myhman jaýlardan kem däl. Giň, arassa hem oňaýly. Batyl enemem adaty bolşy ýaly bir zatlar edip güýmenip otyr. Ejem biş-düşüň aladasy bilen. Agam pahyr eýýäm okuwa giden bolmaly, uly synpda okaýanlary maşynly obadaky mekdebimize gatnadýardylar. Gyzjygym öz goşup gurjaklary bilen gümra. Kakam pahyr traktor sürensoň, biz onuň haçan turup gidýänini bilemzokdyk. Ýöne gije gelende welin, Daşyna egele gurap oturardyk. Meniň ýaňy birinji synpda okuwa başlan wagtym bolmaly. Ýalňyşmaýan bolsam elimde harply kitabym. Bizi göçülip barlan ýerde godardylar. Biz ol ýere Eneke diýerdik. Okuwdan soň bolsa, kiçem bolsak, öý işlerine kömek ederdik. Boşaşan wagtymyz bolsa, hezil edip oýnardyk. Hawa, bu bolşy synlamak, gör nähili lezzetli! Ne gaýgy bar, Ne-de gam, ähli zat ýerbe-ýer. Mähribanlarym ýanymda. Birdenem agyldaky goýun mäledimi, nämemi, men ýalpa gözümi açdym. Şeýdibem çagalygym bilen ýene-de daşlaşdym. Hatda oňa Sag bol! hem diýip ýetişmedim. Ýöne welin, düýşdäki melul bolşum, ýetmişiň onunda burnum asla ys almasa-da, düýşümde pelteli onluk çyra ýakylandaky çagalykdan tanyş nepýagyň ysyny alşym meni Ýakymly pikirlere, pelsepelere iterdi. Bu ajap günler ýene-de bir gezek ynsanyň ömrüni maddy gymmatlyklar däl-de, ynsan mähremliliginiň bezeýändigini subut edýärdi. Hol aňyrdan maňa garap, Hany, dolansana diýip gol bulaýardy. Heý, bu gün didarlaşdyk ikimiz ýene. Göýä wagt yzyna aýlanan ýaly, dolup durun seň goýnuňa begene gerdenimde begenç taýlanan ýaly. Mähribanlam! Mähir paýlaýar öýe, ol keşplere bakýar teşne gözlerim. Howlukman nazarym aýlaýan ýene bu ajap boluşa. Heý, Ýetmez sözlerim. Bu ahwalat meni edipdir melul, Ýakymly duýgudan sämäp dur başym. Bahana gözlemän, gözlemän delil. Diýýärin, çagalyk gitme sen, basym. Gel bir salym, äkitsene döwrüňe, Gaýgy-gamdan ary açdyr çagalyk. Ýene hyjuw eçilsene köňlüme, Meň kalbymy joşdur, daşdyr çagalyk. Kükregime päklik baryn guýsana, Goý özümi ak guş kimin duýaýyn. Ýiten nuruň meň ykbalyma çaýsana, Bu duýgulam kalp töründe goýaýyn. Düýşümde äkidip sen öz goýnuňa, Syýahat etdirdiň, sag bol çagalyk! Heý, eziz haýran bu pelegiň oýnuna Çagalykdan gör nirlere dagadyk. Bu goşgy meniň Yzzat atly täze kitabymdan alyndy. Goşgyny awtor okady. Köp sag boluň.